Hemmäňize salam dostlar. Men ýönekeý student. Siziň öňüňizde gyzyklyja täzelikler bilen doly bir bölüm taýýarladyk. Onda näme, wagt gidirmän başlalyň. Tasdan ýadymdan çykypdy. Sessiýalaram gutardy. Hemme soňky ýyl talyplaryň diplomlary nesip etsin, bize-de Hudaý ýetirsin. Görüp otursak, uly basyş bilen sepýän suw diňe arassaçylyk üçin gerek däl eken. Eýsem oň bilen suratam çekip bolýan eken. Muny amerikaly dizaýner subut edipdir. Ol uly basyş bilen sepgän suw bilen daşyň ýüzünde Star Wars filmindäki Dart Weýderiň suratyny çekmegi başarypdyr. Normalny. Eger-de bilmeýän diliňizi terjime programmalaryna terjime etseňiz, orta şeýleräk netijeler çykyp bilýär. Russiýanyň demir ýol gullugynyň işgäri Anam Çereşenko bilen tanyşyş boluň. Hiç kim adam adyny başga dile terjime etmäge gadagan etmez. Eger-de siziň hem dostlaryňyzyň arasynda adyny başga dile terjime edeňde gülkünç bolýanlary bar bolsa, bize kommentariýa ýazmagy ýadyňyzdan çykarmaň. Hytaý şeýle ösen ýurt bolansoň, ol ýerde körleriň massažy hem bar. Hytaýda köp haýwanlaň iýilýänini-ä bilýädim. Ýöne pişik tezeginiň kofýa goşulýanyny birinji sapar eşitýär. Ýöne bahasy arzan eken, sekiz ýuan. Eger ony islemeseňiz, sekiz ýuana han size sogam içip berýär. Men ýöne birazajyk düşünmedim. Siz sekiz ýuan töleýäňiz-de han atly biri size sogam içip berýärmi? Ýa han atly biri ömründe sogam içenok, haçanda siz oňa töleseňiz sogam içýärmi? Birazajyk düşüniksizräk. Men-ä düşünmedim. Bulgur palawyny rus diline terjime edende döwlen bugdaý palawy bolýan eken. Bu suratda üýtgeşik zat ýok-la, ýöne naharyň ady dyrnaga çalynýan laply daň şöhraty. Ýokarda ady agzalan naharlary halamadyk bolsaňyz, size doly menýu. Kolbasa ajy gurt bilen duşuşdy. Kolbasa sel derýany gördi. Kolbasa sarymsagy söýdi. Ýalňyz kolbasa. Meň pikirimçe, ýokardaky kafeleriň hemmesi öz naharlaryny terjime etmek üçin şol bir adama ýüz tutan bolmaly. Indi siziň öňüňizde örän kyn sorag. Bu hat haýsy dilde ýazypdyr? Her kim öz pikirini kommentariýa ýazsyn. Owadan, gyzykly ýaşamagy hiç kime gadagan edip bilmeýäňiz. Size döwrüň iň üýtgeşik innowasiýalaryny görkezeliň. Ine siziň öňüňizde Howuz kenary iki müň ýigrimi hakykatdan hem gowy oýlap tapylypdyr. Ýene bir üýtgeşik innowasiýa, kabriolet Moskwiç. Eýesi durmuşyň gadyryna bilýän eken. Elbetde, özünden gyzdyryjy hammama bir giden pul berip satyn almak nämä gerek? Ony öz eliň bilen ýasap bolýar. Islendik kafeniň ýa-da restoranlaryň vip bölümi bar. Näme üçin awtobusyňky bolmaly däl? Üns beren bolsaňyz, vip bölümiň özüniň suwy, bedresi, aýak uzadyp oturmak üçin aýak goýulýany hem bar. Gyzlar, gelinler elmydama owadan görünmek isleýärler. Hatda öýi arassaçylyk edip ýörkälerem. Ine siziň öňüňizde lýuks ellik. Indi siz elmydama owadan bolup bilersiňiz. Ine size ýene bir durmuşyň gadryny bilýäniň oýlap tapan zady. Ýok, bete bet diýmeli, gowy tapypdyr. Bu döredijilige meň sözüm ýok gaty owadan bolupdyr. Patyşa hemme ýerde patyşadyr ol hemme işini tagtyň üstünden bitirmelidir. Elbetde lýuks jaýlarda ýaşaýan adamyň ulagy hem Azyndan şeýle lýuks bolmaly. Köçede suwasty gämisini sürüp ýören adamy polisiýa saklady. Şanhaýly bir adamyň kellesine üýtgeşik pikir geldi. Ol özüne internet arkaly dokuz müň dollara barabar, daş sypaty suwasty gämisine meňzeş ulag satyn alypdyr. Elbetde, bu adam köpçüligiň ünsüni özüne çekmäni gowy görýän bolmaly. Ýöne köpçüligiň ünsüni özüne çekýän zat polisiýanyň göwnüne ýaramandyr. Polisiýa bu adamy saklap, ulagynyň daş sypatynyň talaba laýyk gelmeýänligi sebäpli,

Dostlar, men dümewli bolanlygym sebäpli meň sesim azajyk bir hilegräk çykdy. Şonuň üçin sizden bagyşlyk soraýan. Näme üçin gülýäň? Näme bolýar? Agaraz dümewlilimdä. Şonuň üçin hem sesim bir hile çykdy. Bagyşlaň. Şeýlelik bilen dostlar, Bu günki wideomyz şulardan ybarat. Wideony soňuna çenli göreniňiz üçin size köp köp sag boluň. Indiki bölümlerde görüşýänçä hoş sag boluň.